So beth am i ni paratoi ein hunain am ein gwasanaeth heddiw ar ddiwrnod arbennig iawn, diwrnod Sul y Blodau. Ac efallai Sul y Blodau gwahanol iawn i bob un 'da ni 'di gael yn y gorffennol, ac falla bod 'na poen a bod 'na pryder eu bod ni methu mynd a rhoi blodau ar beddi ein anwyliaid fel y mae'r traddodiad yma yng nghefn gwlad Cymru. Ond, rhaid i ni gofio, Bod yna ffyrdd eraill o gofio a rhoi diolch am dan bywydau y rhei sydd wedi ein gadael ni. Ac am dri o gloch heddiw y bromadwy fyddai yn cynnau cannwyll ac yn rhoi i un ochr chydig o funudau er mwyn cofio a rhoid gweddi. So os da chi isio ymuno efo fi fyddai yma am dri o gloch. Ok, beth am i ni cymryd anadl dwfn rwan a paratoi ein hunain amdan ein gweddi a'n addoliad a'n diolch. Rydym yn galw ar yr Ysbryd Glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Tyrd Ysbryd Glân, llanw galonnau dy ffyddloniaid, a chynnau ynddynt dan dy gariad. Anfona dy ysbryd a chreu'r hwy, ac adnewyddu wyneb y ddaear. Da ni'n dŵad rŵan at y gweithred o edifeirwch. A drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydw yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigger Ha wrthym, O Dduw! Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, a dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad faddau i ni a'n gwared oddiwrth ein holl bechodau, a rhoddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Trowch rŵan at yr ysgrythur, a darllenwn yr ysgrythur gan ofyn i Dduw ddangos i ni be mae o isio i ni ddysgu heddiw. Darllenwn yn ofalus, er mwyn fel petai i'r enaid glywed. Y darlleniad gyntaf yn dod o lythyr at y Ffilipiaid, yr ail pennod o'r pumed adnod. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod gydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio. Ond fe gwacaodd ei hun, gan gymryd ffyrdd llwyddiannus a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe daroslyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes. Felly, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygai pob glin, yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear. Ac y cyffesai bob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Daw'r ail ddarlleniad o Efengyl Matthew, yr unfod pennod ar ugain. Pan ddaethant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethphage a Mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu dau ddisgybl gan ddweud wrthynt, Ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy wrthyf, dywedwch, Y mae ar y Meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd drwy'r proffwyd, Dwedwch wrth ferch Seion, Wele, dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwdyn anifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynnodd Iesu iddynt. Daethant â'r asen a'r ebol ato, a rhoesant eu mentyll ar eu cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn eu mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn eu taenu ar y ffordd. Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo, a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd! Bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r Arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, Pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, Y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth, yng Ngalilea. Hosanna i Fab Ddafydd! Bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r Arglwydd. Amen. Pwy yw hwn? Y cwestiwn rhaid ni gyd atab ar rhyw gyfnod neu gilydd yn ein bywydau. Mae'r delwedd o bobl yn taenu y canghennau o flaen yr Iesu yn un gyfarwydd iawn. Ond be oedd arwyddocâd y dail palmwydd i'r Iuddewon oedd yn gwneud hynny? Mae yna ddau ateb. Gynta', a ma' hwn yn diddorol iawn dwi'n feddwl, mae'r palmwydd yn un o pedwar rhywogaeth o blanhigyn oedd yn cael eu defnyddio yng ngweddïau dyddiol ar Ŵyl Sukkot, neu Ŵyl y Tabernacl. Cafodd y bobl dan orchymyn i wneud pererindod i'r deml yn Jerusalem, er mwyn rhoi diolch am y cynhaeaf Ac i gofio'r Exodus o'r Aifft. Yn ail, roedd o hefyd yn gysylltiedig â tir Jwdea a'i ffrwythlondeb, yn barn yr Iddewon a Rhufeiniaid. Palmffrwyth ar arian y cyfnod yn lle tlws milwrol. Felly, mae yna arwyddocâd dwfn iawn i'r ddelwedd o dyrfa fawr o Bererinion a bobl y ddinas yn dod at ei gilydd i ollwng o flaen y Mab y Saer, y Proffwyd o Nasareth, rhywbeth mor gysylltiedig nid mond â'i gwreiddiau ysbrydol, ond efo'i cenedlaetholdeb. Roedd y dail palmwydd yn cynrychioli ei hunaniaeth mewn ffordd syml a gymhleth. Ac ar y funud yma mewn amser, welson nhw rywbeth yn y dyn yma oedd yn ddigon iddyn nhw aberthu'r arwydd o'i gorffennol, mewn gobaith buasai Iesu yn trawsnewid ei dyfodol. Fel da ni'n gwybod, o safbwynt freintiedig ni, fe wnaeth yr Iesu trawsnewid y dyfodol, ond nid yn union fel yr oedd y bobl yn ei disgwyl. Heddiw, Beth ydym ni yn cael ein annog i'w gollwng, er mwyn i'r Iesu cael marchog i fewn i deyrnas ein calonnau yn rhydd a di-rwystr? Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi gorfod derbyn aberthu ein rhyddid dros y dyddiau dwytha, a hynny er lles ein gilydd a'r gwasanaeth iechyd. Mae'r rhai ohonom wedi aberthu busnas, cyflog, a sefydlogrwydd. Mae nifer ohonom wedi aberthu gweld teulu, ffrindiau a chymdogion. A mae'r rhain fwyaf ohonom wedi gorfod aberthu'r syniad ei bod yn hunangynhaliol ac yn annibynnol. Ond trwy'r aberth yma, beth rydym yn cael y cyfle i ennill? Gobaith y bobl wrth gweiddi Hosannas oedd bod y Brenin, gwir Frenin yr Iddewon, yn cyrraedd ac yn barod i achub y ddinas a'r cenedl. Heddiw, rydyn nhw wedi gweld yn glir mai nid gwleidyddion, na milwyr, na bobl gyfoethog, na selebs sydd yn mynd i achub ni i gyd. ond o bobl sydd yn cynrychioli cariad a doethineb a dyletswydd, sef ein gweithwyr iechyd, gofalwyr, ffermwyr, glanhawyr, dynion bins, gweithwyr yn y siop. Nid grym filwrol oedd y marchog ar gefn asyn i fewn i Jerusalem, nid frenin fel roedd y byd yn ei adnabod. Ond frenin hollol wahanol. Cariad mewn cnawd. Yn ufudd i'w dad. Yn fodlon i aberthu'i hun er ei mwyn ni. I dymchwel ein waliau ac i'n torri ein ffiniau. Wrth i ni ystyried pwysigrwydd cariad a chymuned a chyd-safiad o'r newydd yn yr amser heriol yma, Gadewch i ni hefyd ystyried beth fedran ni gosod o flaen yr Iesu wrth iddo farchog ymlaen, ymlaen i fuddugoliaeth dros ein calonnau a'n heneidiau. Amen. Gadewch i ni droi rŵan at yr Arglwydd mewn gweddi. Gweddïwn ar y Tad. Gweddïwn dros ein cymunedau, cefn gwlad, mewn pentrefi, trefi a dinasoedd, dros cenedl a gwlad, i dod at ei gilydd wrth cadw ymaith Gweddïwn dros ein gwasanaeth iechyd, dros ein gofalwyr, dros ein hathrawon, ein ffermwyr, angladdwyr, glanhawyr, gweithwyr siopa, gwirfoddolwyr di-ri, ac rydw i'n rhoi diolch iddyn nhw i gyd. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, Trega'r Ha. Gweddïwn dros arweinydd y byd am heddwch i ennill mewn gwledydd rhyfelgar, rheolaeth uno yn y frwydr yn erbyn yr haint yma. am y mudiadau sy'n gweithio yn y gwersylloedd ffoaduriaid a bobl sy'n di-gartref oherwydd rhyfel neu tlodi neu thrais a newid hinsawdd. Gweddïwn am eu diogelwch a'u iechyd. Arglwydd yn dy drugaredd, gwrando ein gweddi. Gweddïwn am 'i obaith. Y farchog drwy'r byd wrth i ni gofio'r Iesu yn marchog i Jeriwsalem. Gweddïwn drost y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddïwn arnet ti, ein Tad. O Dduw, trigarha. yn fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb a garwn. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, tregar ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddïwn drostynt, i drugaredd a nodded Duw. Garrog. Derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac unnwn gyda'n gilydd yn gweddu'r Arglwydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys. megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac na carwai ni i brofedigaeth, ei thyrgwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Hosanna, i Fab Dafydd! Bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r Arglwydd. Amen. Holl alluog a thragwyddol Dduw, anfonais dy Fab i'n Hychawdwr Iesu Grist o'th gariad tyner at yr hil ddynol i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes. Caniatáu ni ddilyn esiampl ei emynedd a'i ystyngeiddrwydd, a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad. Trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Bendithiad Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Rydyn ni'n troi nôl rŵan at ein gweithgareddau pob dydd, yn cario gyda ni yr hyn rydyn ni wedi'i dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein calonnau, i fyw mewn ffordd newydd, i newid I dderbyn gras ac i fethu. I ddyfnhau'r gofod y mae Duw yn dymuno ei lenwi. I ddychwelyd bob dydd at ffynhonnell bywyd a chariad, Iesu, Gair Duw. A bydda di bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, bo yn ein plith a drigo gyda ni yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Bendith ar y'ch diwrnod. Hwyl fawr.